Salam hormatly dostlar, gowy ýagdaýlaryňyz? Men bu wideo arkaly men size Binance platformasyny registrasiýa bolmagy ädim-ädim görkezjek. Ondan öňde men size ulanýan e, TikTok, e, Telegram we YouTube kanallarymyň linklerini aşakda goýjak. Köp kişi maňa TikTokdan ýazýar-da, leçkama hemmesine jogap berip ýetişemok. Şonuň üçin meniň Telegram sahypamyň linkini aşakda goýjak. oňa ýazmagyňyzy e, haýyşt edip soraýan sizden. Eger bir soragyňyz düşünmeýän ýeriňiz bolsa, arkaýyn ýazyp bilersiňiz. Ve men ulanýan brokerlerim, e, brokerlerimi linkine ve de Binance hesa, e, bu Binance akkauntun, e, Binance platformanyň linkini aşakda goýjak. Ön ondan girip registrasiýa bolmagy maslahat berýän. Sebäbi başga ýerlerden e, registrasiýa bolýanlarda kän-de, o ýalňyşyp Binance TR-den ýa-da başga-da e, kripto e, kripto biržalardan e, registrasiýa bolýar. Edil şunda registrasiýa bolmak isleýän bolsaň, şu aşakdaky linki goýjak. Ondan registrasiýa edip bilersiňiz. Bundan başga-da Binance hasap bize näme üçin gerek? Binance hasap bize e, başga brokerlere pul ýatyranymyzda kripto kошелек bolup ulanmamyz üçin gerek. E, ýagny kriptolary USDT-ni satyn almak üçin gerek. Bu e, bu platformadan registrasiýa boldukdan soňra özüňize USDT e, alýaňyz we başga brokerlere pul ýatyranyňyzda tiz we çalt bolar ýaly e, bu platformany men size görkezmekçi bolýan. Mundan başga-da bank bilen e, ýatyrym etseňiz, baş, e, käbir brokerlerde problema ýüze çykyp bilýär. Şonuň üçin binarny opsionlar bolsun, forex bolsun, kriptowalýutalar bolsun, haýsy brokerde e, registra e, haýsy brokere pul ýatyrmak isleýän bolsaňyz, bu kripto koşelýogy, kripto koşelýok döredip, e, binarsyň üsti bilen ýatyrmagy maslahat berýän. Hem amatly, hem çalt, hem tiz wagtda puluňyzy ýatyryp, puluňyzy çekip berýär. Indi bolsa men e, häzir kompýuterde e, registrasiýa etmäne başlajak, ýöne amatly bolar ýaly size iň amatlysy telefondan registrasiýa bolmagy maslahat berýär. Sebäbi ýüz kamera e, ýüzüňizi, e, pasport danlaryňyzy surata düşürende telefon amatly diýip düşünýän. O ýüzden telefonyňyzda registrasiýa bolmagy maslahat berýän. Bu ýerde biz e, elektron poçtamyzy ýazýarys we uçotny zapis diýen ýerine dalýa basýas, ýagny gün telefon bilen. Burada e, siziň robot mu, robot dälmi, ýagny başga e, siziň adamlygyňyzy soraýa, adamlygyňyzy tassyklamagy soraýa, ýagny velosipedimi. İşte.

Indi bolsa bu, bu taýda siz e, her sapar bu Binance platformasyna girmek üçin özüňize kod saýlaýaňyz, ýazýaňyz, şifre ýazýaňyz, ýagny hiç bir unutmajak şekilde.

Indi bolsa biz bärden Binance platformasynyň içine girýäs we akkauntymyzy registrasiýasyny girizýäs. Bärde menden Türkiýe çykýar. Bärsin siz e, Türkmenistanda ýaşaýan bolsaňyz Türkmenistan diýip, men hem Türkmenistandan geçmişdim. Türkmenistandan diýip ýazýaňyz.